Merhaba ji we re şeva we xweş be înşelom bi xêr û xweşiyê bin. Çaka xwe hazir kin û vir de werin em mesela îşev bêjin çiku mesela îşev pir pir ecîb û xerîb e walla qufî me re ronokî hingî meselok e yenî oncux merî bêvo film e. Hingî meseloke pir qofî me re ron nakî yanî. El we dirêj nekim were dest bi mesela xwe îşev bikin. Vê meselo me li Sûriyê li Hemes çêbû. Di sala hezar û neh sed û heştê û neha de. Qîskek hebû nifxe nayabû. Qîskeke hîna xurt dike yanî. Ji malbateke besîte û di rîfê. Di rîf de rûniştinenî rîfeke tobaa hemse û no noyê jî qîzke li molê yenî kêf malbatîkî pê kêf xweş bûn qîzeke tane ye û ser du kur rûne. Kurikî mezin nif xwe û beyê dinê jî meloz e û tewrê çikî û mdele li molê jî nif xwe naye û bavê xwe jî mêrkekî yenî weda xwe yê modî. Na pir di zîroatê de dişixulî enî erdê xwe tune bûl bo xelkê dişixulîyo û ji maleke besîtin û dî xwe jî li molê dinêre yanî ne muwezef e di mol de ye şixulî mol dike yanî bo vik dişixulê mesrifê xwe giyayê xwe çî derdixê gîn mesrefê dike mesrefê mol û kurikî mezin û beyû

Bes vû jî qîskeke xwe şikên û dihotina sar ew dikir bes xwedî wê ew nedin. Digot em dixwazin qîzê me xwendinê xwe temam bike. Yanî dibê yanî sîlohê qîzikê xwe şado qîzikê yanî em dixwazin nûyê bixwîne bixericî dûro wê zove pirin. Birsî ayê xwe dest to dibe, şadê xwe dest to dibe dilo Xwedê kerîme. Elmihim naya bekelûrê xwe xelost ki dore cem'ê de xwe di kulîyet edeb de qeyd dike û ne bes wergo qîzik him dixwîne him jî dixweze dî xwe biv xwe re yardim ke no mesrûfê xwe û nek mesrûfê wan re yardim ke dore dersê xisûsî dide yanî ê di mecalî wê de misal wê edebiyat dixwîne dersê felsefê, tarîx, cografya dide zor yo. Yanî di nê mil yanî xelkê ino yanî ji re xerciyok derdikeve ji re tiştek derdikeve wergo yardim dike û me ino qîzik jî yanî hejdeh solî yanî hevdeh hîn neketiye heyjdan e teqrîben hevdeh û nîv e wanî emrî xwe her sibe sibe rû dibe ku dikerê comeyê xwe li ewê dike xwe li servîsê mîkrobosê dike dorê hemis Li Hims dorê camî wergo jî hîn dîsa nêzîkî esr xwe lê dike û vedigerê. Yanî piştî nîvro vedigerê mol. Wergo her sibe dor rewtê. Hingî min delala molê dî wê nizane wê çi bikê pirr jê hez dike. Kêrokê wenî here camî

Ders mersê xwe îdofî hebin, belkî tişmiştek hebê. Ê no o. Vê saetê cumea nemo, vê saetê servîs jî ke xelis bi ku skol kum o. Disekinin, disekinin. Mesela çi wexte mehê de hodine. Yanî milet hemû bî mehek ew ê din dorê ew ê yanî bî mehek qîzikê din dorê cumeeyê mektebê din û vebûne. Wê rî jî dinê

Ê vê wextê xwedî xwe li hêvî ye, ho naye were, ho nawarê. Jinikê çar pênc cara cû bû ew sebana germ kir, sor bû, germ kir, sor bû qîzik not. Saet bû pênc şeş mo pênc û şeş de do camiye mo derek mo. Va jin ku meraq dike qîza min li ku ma çitû bû radbêj xwe ji herdi birayê xwe ji birayê wê re yanî ji herd zirî xwe re.

Vana axirî peh digerin qîzgê nabînin. Rok darê nabînin. Di di sê çar pênc û û jinekê botla bibê ser qîzê xwe de hol nemaye hingî bigirî hingî xwe bikujê qîza min konî. Lê dibe biraz bes fehm bikim. Milet dê dibê xwe li xwe fera bike. Înşallah wê vegerê lê dibê bes bira ez zom ku miriye cinozî wê bibînim. Lê ku bir ez nizom ez kê çi bikim e, ez nizom ne miriye ne sox e ne çitek ez bes fehm bikim qî zom konî ye. Jinik û xirîkê bi wila bibê. Bahdî windobûnê qî zikê bi dorê heşt nehrîyo teqrîben. Roke

Hacî dibêje no lez ki no herma mor e. Lo rûne wele tên xweş kevî berê emrî tî mezin e tîn soxî hed zor derd û kulê tehê. Dibê no no no ille mez ki herma mor e. Tamam guhenekî hetî bibe heto boron kerdibê tişkî tam mêrg tişkî rû dinê boron tam û nefsê wê siqoqê dir niştî tişkî dûrê yanî mivo molê merî xwe nêzik e molê wî ye. Bes e no dibêje biro yanî.

Ser resîfê piştê xwe doyê ser dîwê re. Û mobênê qîzik roketî û poyê nê we tebîî ye qîzik. Bes ewil qîzikê di nêrê qîzikê nosnokê dibî wela vê qîziko navê horetê vê qîziko ji ku hatî ye. Wanî çi rol vê şorayê rûniştî çûngê xwe li erd ewe û ser xwe doyê ser piştê xwe doyê ser dîwê re. Tirsîyo mêrik riviyo çû qîzik.

dibêje qîzo min binê tu ji ku ye te bi me molê te qîzik bes dibe bîne ku we derme û qîzik bi zerekekê ketiye rengî xwe zer bûye mêrik pir serd û qeherî ê dûr xwe nêrê belkî kes pê re yordim kê bontike bontike kes dûrê tune dî konak milet ji wê de têne ku werin min rê yordim kirin em bibin Molkeke nînî vê ku qîzikê piştê xwe dê ser dîwarî wan e. Guham qîzikê bina molê we heta sibê sibê em bişîne bo xwedî heta bi xwe dihesê mir û guwaleyê şên pê tune vê mesûlî ronok im. Ê got vê mesûlî ronokî bişîne ji min re her teksîyokê bisekine ez bima mola xwe molê min li vê derê nêzike bes ez nikom qîzikê rokim. Got ku tu teksî ji niko nimînî kurê xwe bişîne elmim ji min re teksî bîne bisekîne. Rewşa tekst sekinandin. Qîzik lê kir û bir çû bira molê xwe. Qîzik canî xwe dî. Tiştek di qîzikê di dinam wê qîzik reng meng giçî ye. Kolê ji berê kesî yanî hêl di kolê de tenê emrî xwî mezin e. Barguhîn ser de ji wî qîzikê ro kir çû bira mol. Çû qopil lê xist jino xwe vekir. Jino xwe vekir

Kê fehm bike revo kîya vo çîyê ji min re dibe tawanî ye. Dibê ez ke qîzke niha dikur ke me dibê tike xwenî tam vana jî her di bil emir mezin in zor xwe gîz ew jî ne veqetîyona yê dino ew kolê tenê pîr û kol tenê li mal dana. Dibê xwenî zor yo ke xwenî zorê gî boş in tike xwenî yo ke qîzike tikê dikur ke me çî û tikê fehm bike.

Îşên pê tenê te anî. Divê xwedê nekê tiştek bi. Înşallah tiştek nebe ew divê em qîmetê qîzkê zonibin heta sibê bes heta sibê em fehm bikin vû qîzo kê em bibine xwedîyo. Zotan divê bêliya vû qîzko qîzê xelk û alemê bêliya yanî. Divê ku qîzo xelk û alemê bê çî ji xwe nivîs qoqol vê ew ê hêvê çû li vê çû lê heye. Ku qîzê xelk û olamê bî, qîzeke pok bî yo, çî ji xwe li vir bibê heye. No tiştek bibê belê serî me be. Elmim kolê pê do ket ew wî qinoa kir. Nuv kolê jî ebo ala e, nuvê jî em ala e. Dibe em ala ber digerê, ser digerê û xirî pîrê xweyî li bo got temam eme derbos kine îşev. Bes got ez mesûlî rûn nakim mesûlî li ser te. Axirî pîr. Heta sibê roneke tirsê qîzik tiştek bibe. Di bi serî wan de belav be. Jêr şorbe çêkir donî ber li ber sêrin moste herî. Hebekî qîzik robê qîzikê ne tiştek xwir ne tiştek ew kir bes qîzik yanî helwestê pêr hê mobên ve tiştekî dibêjê û rot kevê çev xwe vetkê û rot kevê. Werk heto sibê helwestê xwe hebû, heto sibe bû. Ji to çavê xwe vekir, li dor xwe nihêrî, li jenikê nihêrî, got wî el kur im, vê derê kur e, el vir çi dike me? Jinikê got çi tu li kurî el vir im, tu ji me re bê, tu kî, tu çi, divê em te nos nukin, divê tu hênî ji te şev mêrê min tu li qoqê dî û tu onî vê derê Me tonî li vir li ber serî te me heto vê sibê a tirsim tiştek wê dibî wî ez li vir em het ji dinî heto vir er li min bo we roket me divê erê tu li bo me roketî wî min û xwedî min bikujine divê min meraq bikine ez vegerim her memûl zû zû ez dixwazim her memûl no xwedî min meraq dikine ez tu cor li derve rû neketime no tirsine no dibên vir kum o gû bîln bîln ez herim gû no no tê nê rindî dikê ku derê gû tu Rindî guare erê tiştekî me tenê bes dibê ew nokime yenî pir rekiz nokime dibê. Ê dibê ku tu rekiz nokî tu mol bif xwe nos dikî li ku re wî dibê me jî tu mol bif xwe nos nikî. Te di kesî mol bif xwe nos nekî teban ez mol bif xwe nos dikim ez tim dorim comeyê têm û te ewel car e. Ê dibê tamûm bona mêrî xwe kir ebû ala ebû ala were were nayê xwe nimj robû were mêrik kot. Şalor tu rind bûyî qîzê min, şalo wenî bû mesela çî dibê wenî wenî mişte tu dîm û onî dibê erê wê no xwedî me pir biqeherine no pir min meroq kirine dibê ez kerime bo xwedî xwe ê mêrgû ez ji te re yenî te pê gînim. Mêrik dixwaz çeyê xwe pê re kemil kê wê bi xwedî wê gînê xisûsî temo wexto ku qîzik dîne çanda pê re hêne Nifûs pê re heye, ne pere pê re heye, ne tiştak pê re heye, got ez ê te bi xwedî dagîn me. Jinekê got min şorbe çê kirî şorbê xwe vexwe dû re here. Min got mêr got şorbê xwe vexwe ez heta dor min teksîyokê digirim tînim û tê em werin em te bi me xwedî dagînim.

Rod bê jinik misekin û didê kîw. Jinik ewê tîne nêrîk dorê mokînê tîne teksî lê siwar dibin û dor. Ji te divê molê me di vir dê di vê siqoqê de di vir ro di wir ro mêrik got ez te bi hindir mol gînim got no ez sê bi te nerim. Ê got ji te re ez reqemê xwe ji te re yê zî dikim ser kotekê tiştek ji te re lozim bû dê telefone vê reqemekî.

Û şîqînî wergo jinik digîrî hişkirik pê dikeve nizane çi bikê ji gîrîbûnê xwe dengî xwe radikê bavik wana dibîsin gîdirvne hendo qê bixêre xêre çi hê di nêrê qîze xwe hatî anê dibê qîzo min teheto nû li ku bûyî bû xwe dibê hewê der dibê wê demir qîzik derbo se hindir bê qîzik derbo se hindir dibê.

Were rûne qîzû Mihemed selo xwe bêje ji me re. Qîzûk dibê wela boba em zehme û goroco tê hebû. Li gorocê pir zehmê hebû milet gih ev di gêr dikirin. Dibê jî dixwest min jî bînê xelkê xwe siwar kiro. Di bi serî min di hesinekî do bînê ku lê ket. Nizanim di çi do lê ket. Min hewdî min dîya ez xerbilîm. Min dîya ez ketim û xerbilîm. Divê ez mêrgekî nû bixwe bi Ala bû ez birima malê xwe ew jinê xwe heto sibê li min nêhêrîn û du rojî mêrik ez siwar kirim û şand min yanî ez anî me vê derê ez hatim. Tu nabêj di hînî de ez ketime û îşev jî mêrik ez birim û ez hatime mol yanî ez bi xwe hesiyam cida min got ez herime mol ez wan min hewa meraq kirî.

Guha kar bin kar be navê mewduhê rokine ber qîziknên bi xwe yê bir qîzikçikî bi xwe ve were belkî qîzik rehetî xwe nestin tişt nêqêf he hêdî hêdî bi sakin bir qîzik nonê xwe bi xwe bi xwe ve were û diro tişto ji qîzikê pirs kin. Jinik bes dixwaze mewqif xelos ke. Guya li Robe Ubey Melaz rûbin mirê em şîvê deynin em hazir kin bir xwişkê we nên bi xwe. belkî tişt mişt war nebîrê da jinik çû mitboxê xwest qîzê xwe li pişt warê tamam şakil em ku dorê mitboxê qîzik li pê dorê pir yordim dike dorê mitboxê dîku qîzik not dîku qîzik not bin bon kir naya naya qîzo min were ca min qîzikê hot hemû qîzik nikoni ser hêlê xwe bi sekinî qîzik bi corekê do rihtê do name bi zergê ketî tiştak tê do name

Învo tenê tê bîrê min e. Dibê onê binê ku dijmî îno nokî û reqemê mêrike vî vê li vir yo zîkirî. Mêrike ez ro kirim birma molê xwe û ji molê xwe jî ez zonîme vê derê. Û mêrike min got ji der lozim bû telefûne min bike. Ku îno nokin û ji der reqemê mêrik telefûne mêrike wê mêrik ji derê bêjê. Walla onê ji vî bîtir tiştek nê bîrê min e. Tew yanî ê ez zonim min çavê xwe vekirin ez li molê vî mêrikî bûm. Ku temûm qîzo min temûm têna nêm bi xwî hinekî rehetî xwe bîst ne me fehm bikin meselê te çi ye. Her mim jinekê şîv donî gû xor in her du kurî xwe şonda şixul û bovik derket yanî jinekê nedî bovik derket bovik derket çû dîso vegeriyo. Bes jinik pê nehsê ala sot jinekê çi çi ke bovik çi ve xwe min jinekê çi hozir kir donî nêrik kete hindir

Şinê xwe rûne eskê qîzikê bime. Elma qîzik xwe hozer dike. Mokînokê digirin dorê mokînê birê xwe tîne. Tîne lê siwar dibe û dorine dorê dibe ewe tixtûr. De noya dinêrê bûv xwe derdikeve dervûyî ewe dervûyî him ewe gundî himis. Nêzika himis dorê ye. Ê stixrob dibe temû li tixtûr li gundî wan heye yanî çi dayî here ewe.

Xwe Bodler nake û durî qîzkê tişmiştekî dikî. Xwe sebaynî ku te rezîl nebî nêv gundo ez om tî sonekî mihteremî ewî. Xwe di gund min do rezîl nake ez vê mesele bo min çend deqe emelî ke çend deqe we mesele gî vegerê bîno berê. Divê tu çi dibêjî qîzo min ne qîzke dibê no ne qîzke. Divê qedîya ji te re bi emelîyotê hel bikime divê emelî çiqas dikelifê divê wela bi şekil om bi deh hezorî dikim bes biro.

kete no berî qîzikê bibê kete hindir wergo li eyodê hîngî li qîzikê xê wergo hîn qîzik diberê di nisoxe û li qîzikê dixê qîzo filên ey nizom çikê hez zor xeberî ji qîzikê re dibêje dibê tu bisekine zer û bene tekime dixtor dibê tu çi dikî tu çi li qîzikê dixî xwe bi dil neke ne min ter gû mesele ku qûl e ez ê cida hil bikime.

Dorê temo boron pir borî û ncîk bînê gole. Bînê golo çêdibe. Ber wî golê disekine û hicûme qîzikê dike. Dest xwe dike qirkê qîzikê. Qîzikê ber node heta elem ku difetisîne qîzikê. Qîzikê difetisîne wergo çetkê wê ew ê. Wê golê nêv herî ew ê. Nêv herî. Neherî celb. Der çavkê nêv celbê dibêjê bînê ku te simetî min kire celbê û te serî min kire celbê û ez ji te çekme celbê. Bedî min qûs qîmetê te zon bû, wê qûs min ti delilondî, min neyşt tiştekî bikî, min tim ti do ser serî xwe xwendinê te re bûm, bi tiştî terim ti robî li min wenî bikî, vi qûsi sîqet min do te, ti nemistehilî sîqetê min. Ti li min wenî bikî, ti serî min di celbê kî min ji te kire celbê.

Eno nê yanî ew e. Xisûsî Yezîd Kêlber ji Ezra yanî qîzik e û divê me winî di ewê de dî di nêv golê ovê de dî emrî qîzikê jî filan filanî kê vê qîzikê nas dike bir were xeberê bi me de. Di cerîdê de winî Yezîd kiriye û

Erê erê dibî vo tixtûro sebe pero bimikenîyo dibî vo tixtûrî nesob ez ketime ber dê sivî nesob û bû dlebê mêrik dibê wiş bo qilê min qîzê xwe bi ew kuştiye bi zilim kuşt qîzê xwe yenî qîzê min ew bû me yenî berî bû min kuşt mehsûm bû min kuşt û wi ergo bû dile dibê rot bê dirrî vê dorê tixtûrê eyo dê tixtûr dinêrî sikirtîr û mûmerî dêl werin Dibê ku dibê bi serm û dûr ot ewtî tixtûrî nêl vire. Kîçok tixtûr ot wer dûrê te zî kim tê têkevî dibê no ew dûr mûrê yo zîno ku ez kî li vir hêvî tixtûr bim. Ku tixtûr dikevê li vir tamû çavê mêrik dijibînê xûn bî, sûr bî çavê mêrik kê bû leb bê mêrik.

Qîza xwe min dibe yanî seba vî hovî min qîza xwe kuşt. Got çi kir wî tixtûrî kir. Erê yanî meselen belkî li bo tixtûr heşt hezar ne tişteke bes seba wê heşt hezar qîzik hate kuştine. Elmuhim piştî ku me selê gişkî bi wan re dibêje bi şirto re dibêje, şirto dorim çepelê wî digirin tînin. Were çi meselê te bi abûnayê re heye û meselê te bi nayê re çi ye? Divê abûnayê kî ye? Nayê kî ye? Divê ez vana tew nas nakim. Rûyê hezd zor in sax bo min dor in têne ez çi nas dikim vana? Divê hanî tu bi wan keniyayî te wanî wanî kirî te pere jê xwestî û te nizanim çi kirî te pê keniyê wî ji ro bî çî qîzê xwe kuştî. Divê wela nizom dibî vî dera wî dike. Divê vî belkî hinek ji min ofîsînê min in ê hûna ji min diqeherin ji min hez nakine tixtorekî nacihin şandine sebe ku belê xwe bo vê ser min wekî dine ez vî çi naskim di hetê xwe de rûyê çi qasî însan dore tu ez çi zan vî kî ye rabûn pêre tehqîq çi qas vekir no no no divê ne ez im divê şûnê wan min re dibêjin here herin herin binê vî kî wî şandî herin ji bo wî re tehqîqê vekin çi re min re vedikin abû nayê divê bisekinin.

Di berî me de ez herim bînim warim. Xwedê rûristînî ro çê tê dînê ro bene şirto dikê şirto ro benê dikê dibê vê tewqîayê tê dibê erê tewqîayê min e. Vê xetê dest tê dibê erê xetê destî min e. Ê dibê binê min ji kê re yo zî kirî yo weyî birî yo ji kesî seydelê çek kirî wî ro kirî ye.

û sekretêr sekretêrê û mûmered ew no hî yanî terk on şixul bo terk on dî ku simeetî xwî bise beedî ku ew kirina ew li cem şixul terk on din. Di însan beed çend rû derbistbê di jin têne bo wî ew li xwe kirine.

Yani ya dixwaze sucê xwe ke wî dixwaze sucê xwe ke dixtor şerî fehm dike dibê no vo bi di kêro hotî kuştine yanî we herdî yo kuştiye ney wî ne te we herdî bi hevdiro kuştiye. Elmim kevine hepsê ponzdeh solo û bavik jî ji re hukimder dikeve sê solo û tu nomînê ji re hukmî xefif dikin Çiku Tamo Mêrg yanî jêr nesib û îhtiyol û tişmiştê wanî yanî jêrê texfîfe di solo kurm piştî di solo derdikeve. Em bigerin noyê no li kê derê bû, meselê noyê çi ye? Wextê Tamo teqrîrê dixtorê şerî derdikeve dibêje şûnê dirûnê di piştê qîzikê de hê vê qîzika emeliyota kirî wê çaxê pir ew no kin. Yanî adî fikro wan bê qîzikê emeliyota kirî û ergo bîye. Nizonin mesele çi ye?

Servîsê de û dikeve qîzik. Wextê ku dikeve li wê derê yek bon dikê û milet bon dike ew dibê werin ew dibê werin qîzik ket qîzikê rokin li wê derê dinê dibê tixtûrekî nêzik heye bona wî tixtûrî dike nêzika gorocê. Bona wî tixtûrî dikin tixtûr tê dibêjin çi dikê çi nokê nikonê qîzike ew ke dibê rokine bo min

Jina min gurçikê xwe feşel kule wî pêr çîbînî ew bî qedî û mirî ye kulî ayê xwe gurçikê xwe û dibê min jî dixwest min jinê xwe pir hez dikir min dixwest li nal jinê xwe rehet bikim min berê çû min xwest ez yanî gurçikê xwe pêdim bes nebû li êwê nebû min badî tehlîl kir nebû divê wexto xwedê ji min re vê qîz konî divê wexto vê qîz konî wele nêtê min newonî bû ez vê qîzkê yanî ew bikim

Divê temo yanî ku conê însen hê hinak con hê qebûl nake ku conekî xerîb dikeve misal gorçikekî xerîb dikeve kê in sûcda tiştekî xerîb ketî conî wê ye hinek con hê tahmûl nake divê ve conê jinekê min qebûl nakir jino min mir. Jino min mir divê voj min dirûnê birînê wê dirû me ew kir min robû danî zi qoqê û ez vegeriyom ez vegeriyom û

Di vo tiştekî ku dike emeliyotêkî winî min tu qolo ye. Qey vo tu gurçikê ro dikî dikî gurçikekî dine ye. Vo gere misteşvo hebê, vo gere to qimek tibbî be yanî komek dixtor, komek mimerit vo winî qolo ye. Hemû tu gurçikê ro kî têkî vir. Çi kirin nekirin mêrik dixtor îtîrof nekir, ne ku kesî yo min yordim kirî yo nekirî. Hîn were ku mêrik li tehqîqê vetkirine dixtor rê. Tehqîqê vetkirine vetkirine dixtor ro bû heta xwe ew kir. Yanî xwe intîhor kir û xwe kuşt û mesela qîzikê fehm nekirin yanî çi mesele yanî çi hobî qîzik ew kirine yanî emeliyot kirine kê pê re yardim kiriye yanî serê qîzikê wenda bû tam û tixtur xwe kuşt wextê teheqîqê da. Yanî ê tolî hate vê qîzikê bi zilim.

Mesela me hewb înşallah û eciband ku eciband jî bîr nekird qenotê min de îştîrak bibin û vê vîdeoyê belav kin ber xelkî jê fayîdê bibîne înşallah we jî fayîda jê standê be û ceresê dest xwe ser ceresê de dagirin seba ku her komê vîdeo gido xist ji were îşar were û şeva bimîne bi xêr û xweşî bi xatirê we û şev baş.